Salam dostlar, men Babamyrat. Bu günki wideomda sizler üçin her kimde bolup geçen ýagdaý, ýagny stres barada gysgaça maglumat taýynladym. Siz taýynmy? Onda başlaýas. Eýsem stres näme? Stres bu 17-nji ýüzýylda düşünilmäne başlanylan we häzirki wagtda örän köp agzalýan düşünjeleriň biridir. Stres ýagdaýyny gysgaça düşündirjek bolsak, stres, kyn ýa-da oňaýsyz ýagdaýyň garşysynda adamyň duýgy we fiziki taýdan biynjalyk bolýan halatydyr. Stress siziň bedeniňize her hili ýollar bilen täsir edip bilýär. Eger-de siz strese doly ýol berseňiz, ol sizi düýbünden basyp ýatyrar. Eger-de siz stres düwürtikleri ýa-da stresden ýaňa saç dökülmäniň öňüni alasyňyz gelýän bolsa, onda siz aýdyljak zatlara üns beriň. Stresi azaltmagyň iň gowy usuly şulardan ybaratdyr, ýeterlik derejede uky, sagdyn iýmitlenmek, maşk etmeklik we şuňa meňzeşler. Eger-de bu dartgynlylygy azaltmasaňyz, onuň netijesi siziň ýüzüňize we saçlaryňyza yzyna gaýtaryp bolmajak täsirini ýetirip biler. Stres adamyň saçlarda we sakallarda alopesiýany, saç dökülmäni ýüze çykarýar we bu bolsa kel bolmaklyga getirýär. Stres şol sanda adamda trihotilomaniýa, öz saçyny ütmeklik ýaly erbet endigi hem ýüze çykaryp bilýär. Meselem. Siz öz dostlaryňyzyň duluklarynyň iki gapdal sakallarynyň seýrekdigini görensiňiz. Onuň beýle bolmaklygy genetiki taýdan bolmany, eýsem, stresden ýaňa öz sakalyny yzygiderli ütdändigi netijesindedir. Stres başga-da telogon effuziýa, ýagny saçlary topbaklaýyn düşürýän, adatça agyr syrkawlyk esasynda saçyň köklerini dynç alyş döwre geçirýär. Stresiň saçyň düşmekligine bolan täsiri adatça yz galdyryjy we wagtlaýyn bolýar, ol erkek adamy mydama ylyk sakyrlyga, saçsyzlyga sezewar edip bilmeýär. Emma stres siziň saçlaryňyzyň reňkine müdimi ylyk täsir edýär, ýagny saçlara reňk beriji melanosit öýjükleriň işjeňligini peseldýär we togtadýar. Bu bolsa saçlaryň hiç hili pigment öndürmeýändigini aňladýar. Şonuň esasynda hem olar çalarýar we soňunda düýbünden agarýarlar. Eger-de siz agyr kesel başdan geçiren bolsaňyz, Sizde saçyň agaran ýerleri döräp başlan bolmaly. Bular stresiň netijesinde saçlaryň pigmentlerini ýitirendigini aňladýar. Şonuň üçin üznüksiz stresde bolýan adamlarda wagtyň geçmegi bilen kem-kemden agarjak saçlar çalt agarar. Stres düwürtikleriň döremegine hem getirýär. Stres gormonlaryň sazlaşygyny hem bozýar. Ol kortizollaryň köp mukdarda öndürilmegine we netijede adamyň teninde ýaglaryň köp sintezlenmegine getirýär. Bularyň hemmesi dykylyp galan garaja tegmil düwürtikleriniň ýüze çykmaklygyna getirýär. Stress tutuş bedende düwürtikleriň döremegine hem getirip bilýär. Kortizollaryň köp mukdarda öndürilmeginiň bedeniň reaksiýa berşine baglylykda siziň teniňiziň guramagyna hem getirip bilýär. Kortizol teniň maýyşgak we suwuklyk saklaýşyna hem bökdençlik döredip, teniň gury bolmagyna sezewar edýär. Eger-de siz hem bu ýagdaýa duçar bolan bolsaňyz, onda ýüze çalynýan ýaglary deriňizi çyglandyrmak üçin çalyň. Stres ukyny bozýar, gözi ýadaw duýdurýar, Ýüzüňizde ýygyrt döredýär we şuňa meňzeşler. Bularyň hemmesi ýaşlygyň alamatlaryny ýok edip, sizi ýene-de on-ýigrimi ýylda ýetjek görnüşiňize ir ýetirer. Stres siziň maňlaýyňyzda, gözleriň gyralarynda ýygyrtlaryň döremegine we göz gabaklaryňyzyň goýy reňke öwrülmegine getirip biler. Gözleriňiz hem şişer. Bedeniňizdäki beýleki derilere garanyňda gözleriň aşagyndaky deriler iň ýukasydyr. Ýyl geçdigiçe hem ol deriler has-da ýuwkalýar, şonuň üçin hem bu alamatlaryň ählisi ilki bilen siziň ýüzüňize bildirer. Ukynyň ýetmezçiligi kortizoly artdyrýar we öýjüklere zyýanly täsir edýär. Ir bilen gözlere gerek bolan ýaglary ýa-da suwuklyklary çalmak size ilkinji kömegi berip biler. Emma ukynyň bozulmagyny özüňize endik edinmäň, çünki ol sizde uzaga çekjek Stresiň täsirini ýetirer. Meniň bu wideomda stres barada aýdyp geçjeklerim şulardan ybarat. Eger-de wideo siziň göwnüňize ýaran bolsa we şunuň ýaly wideolaryň dowamynyň gelmegini isleseňiz, kanalyma agza bolmagy we halyny düwmesine basmagy unutmaň. Men Babamyrat.